Un danki pa bo ta bek den nos programa spesial di Tribuna Popular. Awe nos ta hasi menshon ku señor Yonchi Dortelina no por ta presente pa aktividatnan di trabou. Naturalmente awe no ta su dia di presentá, pero e lo ta djabièrnè si ku nos otro eksperto, miembro di komishon. di Evaluashon Señor Glenn Today, ex gezaghebber i rector magnificus di Universidad di Aruba. Naturalmente Señor Glenn Today ta un Boneriano i ken mas mas mion pa trece den e programa regular hunto cu Señor Yonchi Dortelina djabièrnè awor. I nos ta bay sigui cu nos programa di awe cu señor Clifton Waley, un de e personanan, un de e consultornan cu a traha riba e acumulacion y inventarisacion di e informacion cu a presenta for di e Comision di Evaluacion e rapport ayera mainta na Hulanda y cu unda nos mandatarionan a ricibi e rapport aki y a la ser difundi, ya caba, publica, I nos mester menshona tambe ku entretantu nos a agregá un otro persona mas i ya e kombersashon a amplia i esei ta un otro persona yu di tera, eksperto, hurista i asta abogado, eks gezaghèber di Sint Eustatius ken mas mion pa trese e aspektonan di Sint Eustatius Den e kombersashon señor Eugène Abdul. Un filis dia Eugène. Danki, filis dia. Danki pa ta huntu ku nos i mi ta kere sigur e e triangulo ta kompleto pa nos por sigui. Señor Waley bo ta bisa nos awo ratu ei ku e aspekto ekonomiko, E falta di interes for di gobierno central na Hulanda e pueblo a sintié tambe. Duna nos un tiki interpretacion, un tiki cifras pa nos por midi e loke bo ta bisa. Si, e gami e gami cuminsa prome cu e cifrasnan di di trece dilanti cu e comision bou di maneho di di señor bou di presidencia di señora Spies, ta indica cu loke tabata falta tambe en general despues di dies dies dies tabata un vision y un coordinacion di con nos ta bay atende cu e tres islanan aki. Esey for di punto di bista Hulandes. Pa bin bek un rato riba bo parti di, entonces e refleha den economia tambe y den falta di desaroyo economico. E poblacion di e tres islanan a. Indiká ku den un forma konsiderabel nan forsa di kompra a bai atras. Pa duna bo algun sifra, algu mas ku setenta por siento, pues shete di kada dies habitante, ta indiká ku nan a eksperensiá un retraso den nan forsa di kompra. binti por shento, dus dos di kada dies, ta indiká ku nan no a mira un diferensia, el a keda igual promé ku dies dies dies i despues di dies dies dies, i dies por shento a indiká ku nan a eksperensiá un mehorashon di nan forsa di kompra despues di dies dies dies. Esei ta nifiká ku e pueblo, e pueblonan di e tres islanan, Nan capacidad di consumo of mantencion domestico lo a debilita y bo lo bisa e ora ey cu e presion financiero of e presion di falta di produccion pa nan laga mi sa nan famia, e muchanan cu ta bay school of e laga mi sa cosnan basico cu nan mester a. kumpli kuné tur luna tambe lo a bai atras den e kaso aki? Sí, lo a bira mas difísil. Pa nos simplifiká aki ke men di forsa di kòmpra pa tur hende por komprondé, si na dies dies dies bo por a kumpra, lami duna un ehèmpel, dies bòte di kètsup pa e sèn ku bo tabata gani nan, na dos mil diesinku kisas bo por kumpra shete bòter di kètsup. Ku esei ke men di ku bo forsa di kompra. E florin of dollar ku bo tin den bo den bo den bo poderinan awor bo ta haña menos bo por kumpra menos p'e dus esei nos ke mendi ku forsa di kompra a bai atras i den e kaso aki e ta hopi notabel ku for di e investigashon a sali ku shete di kada dies habitante di Boneiru Sabi Sintustasias ta konstatá ta sinti ta eksperensiá ku nan forsa di kompra a bai atras despues di dies, dies, dies. Awor esei ta den kuadro di un maneho monetario ku a skohe promé ku dies, dies, dies i ku de fakto unu no a duna hopi informashon. Des esei mi ta kompletamente eens ku señor Spies komo presidente di e komishon. Pero de fakto tambe si bo wak bon ba eliminá un skakel entre e florin ku e dòler ku nos tabata usa. Den e Gladwin sa compra pa exterior. Sí. Esey no a refleha paso si bo mira bon administrativamente via di banco bo ta paga un comision, bo ta paga e diferencial entre florin cu dollar, dus de facto dollar mester a sirbi mas miyon pa nos economianan of nos comunidadnan. Sí, si bo wak e clinicamente. Loke bo ta bisa nan, bo tin rason. Den e sentido ku no ta e apresiashon di e dòler òf e florin, pasobra esei semper tabata un shete sinku òf un ochenta i dos e relashon einan, pero e echo ku bo no tin mester hasi kambio mas di florin pa dòler, dus e fee ku lo bo ta paga na banko einan, lo mester a kontribuí den un bahada òf den un subida di bo forsa di kompra. Pero nos sa cu naturalmente no ta e aspecto ey so ta determina bo forsa di compra. Aspectonan fiscal tambe ta hunga un rol. Lami coe un ehempel no di Boneiru den e caso aki. Saba cu Sendustasia sta ripara cu nan forsa di compra a bay atras pa motibu cu awor cu nan no ta hunto cu Sint Maarten mas, Sint Maarten como pais autonomo a introduci cierto belastingnan di uitvoer I saba ku Sen Eustatius ta dependé hopi di importashon for di Sint Maarten òf via di Sint Maarten i tambe e sistema di invoerrechten nobo ku a introdusí despues di dies dies dies pa Karibisch Nederland tambe ta afektá. Dus komo tal e produkto di importá, i nos ta importá práktikamente tur kos riba Boneiru, Saba, Sint Eustatius, Kòrsou, Aruba i Sint Maarten tambe, tambe ta tin un efekto negativo ku a hasi e produkto mas karu cu tambe ta pone cu forsa di compra a bay atras, pero tambe desaroyonan mundial manera nos a resa dilanti, primeramente cu prijs di petroli a subi entre dies dies dies cu september dos mil dieskuater y tambe e crisis financiero, etcetera, etcetera, etcetera. Den e cuadro, den e cuadro di menos economia e ta refleha tambe den bo mercado laboral. Si. Y mi ta kere esey tambe nos tin cifras, pero mi ta sinti cu señor Eugène Abdul tin un pregunta. Eugène di sa. Si, si. Wak, awor mi ta tende over di e koopkrag loke a influensial'e of no, pero mi ta kere loke nos ta lubidando di ami ta kòrda bon ta ku introdukshon di dòlar einan pa mi e problema kuminsá. Pasobra ora ku e preisnan tabata na florin, n'e kambio di dòlar Ami ta kere ku hopi komersiante, ami no ta bisa tur, pero hopi komersiante a hasi mal uso eigenlijk di e dolarisatsi dor di kue e preis na florin ento butela na dolar. Einan e problema pa mi smak di koopkrachtsverlies a kuminsá. na Bonaire. Seguramente y si bo por compar'e te hasta cu introduccion di euro na Europa cu baha e mesun factor. Y mi ta kere, ta un bon pregunta cu señor Abdul ta haci pasobra mi ta kere cu un pais manera Hulanda cu a experiencia esey di florin Hulandes bay euro y cu ba haya cu un producto, un glas di awa ta costao un florin Hulandes y diripiente Promé Januari ta kosta un euro, ku ta un balor kompletamente na e tempu ya, bon punto Eugen, ku bo ta tin e diferensial di un euro di dos florin punto binti sèn. Anto, tòg bo ta mira ku e fout a ripití su mes aki den Karibe Hulandes. Ki interpretashon òf ki informashon bo tin ku por splika e echo ku señor Abdul ta menshoná? Sí, e punto ta ku en bèrdat durante di e investigashon hendenan ku a partisipá na e investigashon tambe a indiká esei ku e kambio di florin pa dòler no a bai un ein op ein. I en bèrdat tin hendenan tambe ku a hasi e remarke ku Hulanda a eksperensiá e kambio di florin hulandes pa euro i den sierto sentido no a siña òf trèke lèsnan òf a tuma sufisiente prekoushon pa esei no a tuma lugá. Pues si a bin dilanti di parti di e poblashon ku en bèrdat nan ta sinti ku komershantenan a hasi mal uso, mi ta bisa no tur, di e posibilidat ei di e kambio di florin pa dòler, Mientras cu no tabata tin un como ta bisa? Un control rigido pa cu esey. Den e sentido di kico ta e prijs nuebe di oktober y kico ta e prijs djesun di oktober pa cu esey. Anto toch bo ta mira tambe, señor Waley, cu den. E sirkulashon di bo polítika monetario si den e kuadro di kòntròl di préstamonan na bankonan ku unda ántes naye bo por ta tin mas apertura i libertat di tuma sierto hipotek, préstamonan riba presunan personal, outo, ku awor aki bo ta mira un restrinshon pero kompletamente. Fo'i proporshon pasobra ta medidanan ku nan a tuma despues di dos mil ocho i nan a tum'é en òf en sí bèk riba nos teritorionan karibense ku unda normativanan ku mestrá kòrta na Oropa pasobra ta tin debakle finansiero, nan a praktik'é aki sin ningun pardòn, sin ningun sintimiento. Anto esei tambe por a reflehá den e estudio? Sí, el a, en berdad el a reflehá den e estudio kaminda poblashon di atrobe tur tres isla a indiká esei, a sinti esei tambe. Ya, mi por bisa muchu mas, en berdad sí, el a reflehá. Sí. Nos a keda un rato ei riba, ekonomia ta afektá bo forsa laboral i naturalmente si no tin trabou òf e generashon di trabou no t'ei, yori outomátikamente e sintimiento di pobresa, ta ser sinti mucho mas halto. Con esey a ser interpreta den cifrasnan? Si, y pa pone a ser cu rato tog pa bin bek cu rato riba e parti di a bira mas dificil, poblacion ta sinti cu ta bira mas dificil pa yega na un fiansa y principalmente na un hypotheek, na bo cas propio. Esey tin di a ber naturalmente cu e bisa reglumentacion y criterianan mas stringente door di Banco Central. Hulandes. Pacu e parti di Europa naturalmente, pero cu tambe manera ta bisti nan a wordo aplica practicamente een op een riba e poblacionnan aki. Pues si bo no tin un cierto collateral, dus ondergoed, onderpand, bo no ta bin facilmente na remarke. Anto consecuencia di esey atrobe ta riba e aspecto social, cu diferente parti di e poblacion a bisa bo tambe tende. Mi no por casa mane antes y cumpra un cas, pero mi tin cu bay sea huur of mi tin cu keda biba seca mi mayornan. Y naturalmente esey tambe tin un refleho riba e aspecto social uno y tambe riba e aspecto di dignidad di hende cu ta bisa pasá mi ke yega na mi propio cas. Sí, y mi tin cu bisa tambe cu Gobierno di Bonaire a haci estudionan recientemente cu unda e casnan existente na Bonaire ta sobrepoblá. Konsekuentemente bo tin dos elemento ku bo por saka for di dje ku ta unu e bo fundashon ku tin ku traha delegado na mandato di gobièrnu traha mas kas no por traha mas kas paso e reglamentashon i kriterionan finansiero di Banko Sentral i tambe di AFM ku ta esun ku ta Protehá e institutonan, no ta laga pa e instituto Fundashon Kas Bo na Yao traha mas kas, i riba dje, dibí di e preshon finansiero, e parehanan, hóbennan ku bo ta menshoná, ta keda sea seka nan mayornan, i riba dje ya e kas di e mayornan ya ta sobrepoblá, pasobra bo tin un wela, bo tin un primo, bo tin mas yu, anto e ora esei ta buta ku e sentimiento, e persepshon den komunidat. ta bira mucho mas pior. Mi sa Eugène si abo tin un comedor so abo ta un hende cu ta move socialmente. Wak, ami ta haña tur e reglanan ca bini despues di djes djes djes ta nan a afecta economia. Ami no ta economista pero mi ta mira si cu ora bo restringi por ehemplo na banco antes hende por a yega haña un lening chikito na Island Finance por ehempel, eigenlijk mi tin cosa propaganda pero un ehempel mi a duna. Instituto financiero. Instituto financiero, banco. Pero awor aki ta masha difícil, pasobra awor aki ta gewoon nan ta bai den computer, nan ta hinca bo gegevensnan aden. Un fórmula nan ta usa. Un fórmula ta wòrdu usa. I ami ta bisa dikon den un komunidat chikitu nos tin ku bai asinda leu. Pues einan Hulanda pa mi ya hunga un ròl malu dor di restringí nos hendenan pa yega na sèn. Tur esei ta afektá ekonomia. No tin sèn mas pa gasta. Tin tur sort di regla. Ta mas muhel pa pon yon hipoteek. Dus. E nan mi ta bin repetir no di wetgeving un ratu ku bo permit. Segur, ta besef bo ta ei. Wak, Hulanda a bisa den den promé sinku aña nos ta bai apliká eigenlik e leinan antiyano. Si bo mira bon no ta bèrdat. No ta bèrdat. Afgezien di loke e rapòrt nan a bisa, na doce palabra na hulandes, legislatieve terughoudendheid. Ja, pa mi smaak, nan no tabata terughoudend genoeg. Pasobra nos a bisa, nos ta tuma gewoon over eigenlijk e leinan antillano. Ami ta hurista, ami tin ku traha ku lei tur dia. I keré mi, el a bira masha difísil awor aki. Ántes si bo puntra mi un pregunta komo abogado den den e sistema antillano, den noventa por siento di kaso mi ta drai bisa bo asina e lei ta. Awor aki mi ta durfia mas. Dikon? Pasobra tin sierto kos di lei anteyano ta aplikabel ainda, tin sierto leinan hulandes ta aplikabel, tin sierto leinan nobo ku a bin speshal pa bes. Dus bo por mira por ehèmpel, mi ta duna un ehèmpel. I bo tin legislashon di Bruselas tambe, no limita esei. Exacto. Mi ta duna bo un ehèmpel. Bo por mira den un lei, por ehèmpel un lei di Hulanda. Bo ta kue un lei di Hulanda ku no tin bes su tras kibi. Bo ta pensa normal, e no ta van toepassing na Boneiru, por ehempel. Wel mihor bo pens'é gewoon. Bo tin ku bai chèk'é. Pasobra kiko nan a hasi? Ami ta yami riba e tereno di wetgeving, nan a hasi un par di eror masha grandi. Pasobra bo mester chèk e lei pa wak si nan no a schuif un artíkulo den chikitu ku ta bisa, Het is ook van toepassing op de Westeilanden. Bo mak e meyu un par di biaha kaba.

A drenta un avion y avion na caminda ta ajusta e ruta. Bo sa cu bo ta bay Amsterdam, pero e ora bo lanta ey ta den lado y bo ta bay ajusta pa bo yega a Schiphol. Anto ta aki ta e balor di e rapport mi ta kere cu señor Waley ta reflehando. Paso bo punto ta sumamente balido Eugène. Paso loke ta pasa ta. E dos puntonan, uno, kiko ta e funkshon di e rapòrt i kiko ta e beleving di. E pueblo. Wereld di e pueblo, pues e eksperiensia di e pueblo ta loke awo ta reflehá i ta masha importante. Awo, den e sifrasnan tokando loke Eugène ta bisa, kon nos a rate, kon pueblo a ekspresá su mes? Paco e parti di di di legal bo kemeni e parti. Bo entre otro no paso e e e wetgeving no ta solamente den laat ons bisa den e mundo financiero pero ta tambe ta e parti social Si. bo bo legislacion cu nos a haña no tabata completamente igual cu esun di Hulanda cu ta un di e perspectivanan cu a duna prome cu dies dies dies. Si. Mi tin mi tin ku bisa bo ku esei ta un dje aspektonan dje rapòrt, pero no ta e aspekto ku nos a investigá. Des komo tal lo mi no ke bai muchu den un parti kaminda mi ta bisa mi no tin sufisiente konosementu di dje. Naturalmente en general loke e señor Abdul ta trese dilanti akinan tin un tendensia ku bo ta bisa si, probablemente e situashon a bira mas difísil, pero loke trata e parti kon pueblo a eksperensiá esei, E parti ei spesífikamente nos no a hasi investigashon ariba. Ya. Oke. Laga nos siga ku e parti laboral, no? Pasobra awor ei nos a papia ekonomia, nos a bin ku e parti finansiero ku ta hopi importante pa e sintimiento di e forsa di kompra i e felisidat di e pueblo en general, di e tres islanan. E parti laboral, bo a haña tambe ku reglanan a kambia, reglanan a kambia tambe pa imigrantenan, bo a haña diferente kosnan nobo. Kon e pueblo a rate e eksperimento aki di sinku aña? Bo, lamin pone asin na guinan ku. Tin un par di aspekto ku ta konektá ku otro. E echo ku un hende ku tin un trabou pa motibunan finansiero, ekonómiko tin ku buska un di dos entrada tin outomátikamente konsekuensia riba e kantidat di vakaturanan ku ta sobra pa otro hende. Ya ke desir pueblo a rei ta riba tur tres isla ku a bira mas difísil. pa bo haña trabou. Anto lami splika un tiki kla. Si Hans Els tabata tra un trabou, awor e ta bay tra despues di su trabou tambe kuater ora mas, e ta kue kuater ora ku por ehèmpel Eugen Abdul por a tra, ja? Ongeacht e profeshon. Ongeacht e profeshon, pasobra ta e entrada adishonal e ta buskando. Pues e aspekto ei ku a pone ku hende tin ku bay tra mas ku un trabou, Ta pone un preshon riba e merkado laboral, ku ban bisa esun ku ta buskando trabou ta bira mas difísil pa e haña trabou, foral si e ta e no tin eksperensia. Un otro aspekto ku a bin dilanti tambe ta ku bo por mira ku hopi, foral den sektor gubernamental, E trahadónan, dus e amtenarnan den e kas, empleadonan públiko, mester a bai diferente kursonan pa upgrade nan mes, sea ku ta polis, sea ku ta brandweer nan ta, noem maar op, òf e parti fiskal òf esun ku a trapa den e diferente ministerionan, servisionan, ku tambe riba su mes e echo ku nan tin ku bai kurso tambe ta pone sierto preshon, eigenlik riba e parti di merkado. laboral. Pues en general bo por bisa cu debí na e consecuencia di otro aspectonan a bira mas dificil of poblacion ta indica cu a bira mas dificil pa nan yega na trabou. Pero tin un tin toch un tin un otro aspecto tambe cu malesa den e rapport. Caminda e comision ta bisa cu eigenlijk Rijk, pasobra ta werkstellingsvergunningen ta wordo da door di Rijk, Eigenlijk nan ta dunando muchu tewerkstellingsvergunning, hasta pa trabounan bisa, laga nos bisa, trabounan doméstiko, trabounan mas simpel, nan ta duna tewerkstellingsvergunning. So e ta un dje puntonan negativo ku e raport ta deskribí ku Rijk ta hasiendo, ku ta afektá naturalmente nos parti laboral, nos merkado laboral. Di sifrasnan ku mi tin pa bo por. Pa nos por amplia e conversacion, nos tin mas o menos un ocho shen hende desempleá. Y sesenta por ciento di nos hendenan cu ta funcioná riba mercado laboral ta funcioná of bou of na nivel di minimum loan cu bo por bo por calculá cu ta ocho shen y E na usa entre ocho shén pa mil dos shén dòler. Mi ta bai laga e pregunta aki riba mesa i nos ta bai pasa pa un break pa nos por bin bèk riba dje. So mi ta kere ta un parti di e forsa di kompra, e felisidat di e komunidat esei mi ke trata di haña fo'i bo e studio señor Waley i tambe ku partisipashon di señor Eugène Abdul. Dus un djis nos ta bèk i. Nos ta bèk den bo programa edishon spesial Tribuna Popular. Nos ta sintando na lugá di señor Yonche Dortelina ku ta e konduktor di e programa. Djabièrnè e lo ta bèk. Awe e mester a kumpli ku trabounan naturalmente di su profeshon i awe nos ta tratando e rapòrt di evaluashon huntu ku dos eksperto, unu ku a traha pa e komishon di evaluashon i e otro ku ta un eksperto hurídiko ku ta funshoná riba nos merkado laboral, hurídiko i tambe soshal den e kaso di señor Eugène Abdul i señor Clifton Waley. Señor Waley nos ta a papia ora ta e oki di e merkado laboral i su efektonan den e último sinku aña. Splika nos un tiki mas. Bon, loke bo a trese dilanti ora di nan ku e parti bo a bisa ku sesenta por siento di poblashon di Boneiru di e kaso di nan ta biba riba un. No ta un bastans minimum pero. Un nivel di sobrevivensia. Si, un nivel di sobrevivensia ku minimum loon, lami pone asi di nan. Esei naturalmente ta un aspekto ku meresé atenshon, anto mi ta pone un tiki mas general, den e sentido ku den tur komunidat bo mester tin un klase medio fuerte, pasobra ta nan tin mas di gasta. I eindelijk ta nan tesunnan ku ta tene ekonomia ta drei i ta nan tesunnan ku ta spar. Pasobra para un hende ku ta gana minimum loan ta hopi difísil, no imposibel, pero ta hopi difísil pa e por spar. E realidat. Pues e parti ei di mehorashon di ban bisa entrada ku kada kas na Boneiru tin. E ta hopi importante den e raport ta refleha esei tambe, pero ta bini aserka of ta pone aserka ku naturalmente e mester ta kargabel pa e ekonomia di e isla spesifiko. Anto i nan tin un reto pasobra nos vooral for di punto di bista perspektiva di Hulanda Europeo e ekonomianan ta asina chikitu di manera nos ta disi Land di Kaba, Boneiru ta depende di. salu, turismo i e transborde di petroli. I seka stasha ku Ceiba ainda e ta mas ménos ba bisa aspekto ku nan tin pa biba for di dje. Laga nos laga e pregunta eloborá un aki ratu. Nos tin un yamada ku nos ke atendé naturalmente. Energia Vision, un felis dia. Un felis dia ba bo Hansa, Betty Fe, Hulanda. Konto bai Betty, bai Juan. Bon danki. Mi ta mirando te na Hulanda aki un programa hopi interesante, ma esei hopi mi a mira esei kuminsamentu mi ta dunaba un felisitashon, un un laga mi bisa un entrevista limpi, sin sin tuma parti pesá ki ni esaya, anto so ti kona asina aki ta Informativo shen por shento. Mi ke yama un danki na e señor Wale sinta ayina nan ku mi ta mirando anto mi amigu grandi ku ta ku mi stima ku pa ami si e ta na negosashon òf no para den banda komo un hurista di Antias Eugène Abdoul kos lo a kana mihó pasobra mi ta tende kuenti Na cuminsada e Meneer Wale a bisa un experimento caminda cu no por hañ'é ni den nacionnan no mi e ta unico na mundo. Awor mi te haña cu sina cu e e e e e teme e bini dilanti, u asunto di proef konijn, e cos mester faya pasobra bo ta experimentando sin sa cua direccion bo tin bay. Un ora bu ta kore bai pa riba, un ora bu ta kore bai pa bou. I mi amigu Eugène ku mi stima di kurason, p'esei mi gusta hendenan ku kapasidat. Ya ku di kasá ta bira yalus. Un ta nada. E kaminda e lanta mi fe soño pasobra e ta papia di den e lei tin Waldbest, Hulanda, Antia i Brusela un tiki, anto despues nan ta bisa Van Toepassing. Den e rapòrt mi ta lesa kaminda nan ta yama. E bestuurnan no sa di dualismo. Awor, President Sintay ta un hurista ku tin miedu di apliká lei òf di mira den e lei. Kon nan por kere un hurista mes ta mas koutoloso paso e tin mira ke van tu pasen òf no van tu pasen? Anto poko hende di konseho insula ku no a siña komo un hurista Por practica e ley manera Hulanda ke. Anto mi ta mira cu tur e cos ahi ta e fayo grandi n'ey a haci a ta culpa crisis mundialmente, pero n'ta e crisis bo tin culpa. Bo tin cu culpa anto caminda bo ta experimenta caminda bo sa cu bo tin bay pa riba ni bay pa bao, anto bo ta culpa poco miembro di Conseho Insular o Gobierno di Boneiru. Bo nunca no a ta ahorista. Anto e puntonan ki mi ta haña ku Hulanda a faya e grandemente kaminda tambe señor Spies ta sigui direkshon di Piet Hein Donner pasobra ora mi ta mira un palu ta kai i mi ta bisa no mi ta bai pa mi e palu no kai Donner ta tin e demo vishon ei mi ta sigui kuné den rumbe tur hende a faya i mi ta spera ku diesocho di december e pueblo hasi un palabra. Y mi ta haci un llamada tambe si laga nos bisa cu gobiernonan ta mirando e programa aki, por favor, inca tipo di hendenan manera Anthony Nicolas cu Eugène aki a den no laga lampar na banda, por favor, y djabièrnè tin un cu Yonchi Dortalina, Yonchi, Hinca, Eugène, Abdula den, anto ora e nos por keda cla, paso si nos bay cu laga lampara den banda dor na ahorista e cosnan e ta keda cla.

pa nos desaroyo. E ta biba na Hulanda, pero su spiritu i su moveshonnan, pasobra e tin su hendenan aki ta por neilu. Danki Betty pa bo partisipashon. Bo no tabata tin un pregunta, pero mi ta kere bo kontrubushon ta yuda sostené e programa di awe ku nos ta hasi hustamente pa pueblo di Boneiru i tambe e pueblo di Boneiru bibá na Hulanda. Señor Walley, Aki bo ta tende un hende di pueblo ta bisa bo presisamente loke nos a bin ta elaborá último orimen. Nos a keda na e aspekto laboral. Teniendo kuenta ku e ekspreshonnan aki i teniendo kuenta ku e resultado, unda bo ta kere ku nos ta bayendo ku nos forsa laboral? Bon, wak, mi ta, mi ta, Boneiru ta. No ta riba su mes, Boneiru ta for a parti di mundu, de kasa aki di Hulanda, pero tambe mas parti di mundu. Ta hopi importante pa tin un bista mas amplio ku solamente Boneiru. Di kon mi ta bisa esei? Pasobra mas i mas hobendia ku globalisashon, ku internet, bo ta mira ku bo tin ku kompetí ku mundu. Esei ta nifiká ku no ta konta pueblo di Boneiru so, ta konta pueblo di Kòrsou, pueblo di tur pais, eindelijk na mundu. Ta importante pa bo. Eduká bo mes mas tantu posibel, forma bo mes mas tantu posibel. Si ántes nos tabata hasi un estudio, si bo por, sigui studia, continuous learning, ya. Mas mihó studiá bo ta, mas mihó prepará bo ta, mas bo por garantisá ku abo ku bo famia tin un entrada, sea ta na Boneiru, naturalmente, preferencialmente na Boneiru, pero. Si e no por ta na Boneiru tambe fuera di Boneiru. E punto ta ku bo mester por kuida bo mes i bo famia. Eksakto. Mi ta bai move, pasobra tempu ta ta yegando masha rápido riba nos. Mi ta bai move ku un otro parti di e rapòrt. Mi ta bai toka e punto ku unda nos tin señor Abdul huntu ku nos i komo hurista i parti di e aparato hudisial ku nos tin sea den corte of unda cu e ta funciona, nos ta bay move pa e tema di siguridad y legislacion of operacion di nos cadena judicial. E y bo ta mira cu den e rapport tambe ta ser expresa algun resultado y mi ta kier a haci e siguiente reparticion. Bo ta duna e experiencia, e resultado y mi ke tende señor Abdul e ora y den su practica di tur dia como abogado, I di un hurista di hopi añ kon e ta eksperensiá esei. Pasobra naturalmente bo por hasi un estudio i bo por trese e interpretashon, pero e interpretashon, manera bo mes a bisa for e prinsipio, ta p'esei mi hasiba e pregunta di metodologia, ta uno di mil hende, un mikrokosmo di mil hende, no nesesariamente tampoko ta esun ku ta determiná loke ta e persepshon di pueblo. i principalmente debou di profesionalnan. Conta nos un tiki con e cifrasnan a refleha su mes den e estudio di e sentimiento bou di pueblo di siguridad, pues e con sigur e ta sinti su mes den e comunidad con su aparato policial, con su aparato di bombero, e cosnan cu ta importante. Pa e pueblo por sinti su mes felis. Sí. Lami cuminsa na bisa, mi ke ripiti un ratu, e echo cu nos a papia cu mas cu mil persona, caminda tin binti i sinku mil habitanti riba e tres islanan, ta suficiente pa duna indicacion di kico e poblacion na su totalidad ta eksperensiá. Esei mi ke pa ta hopi kla. Dus nos no ta tresiendo solamente. Sientífikamente bo ke mira. Sientífikamente, dus ta wèleswar bo a papia ku mil hende, pero si bo a papia ku binti sinku mil probablemente bo ta yega n'e mesun konklushon. Ya. Por ta kambia na masha chikitu pero e esensia no ta bai kambia. Sampling pues. Si. Tur tres isla, poblashon di tur tres isla, Saba, Sint Eustatius i Boneiru tambe, ta indiká ku e sintimentu ta ku kriminalidat a subi riba nan isla. E sentido di sinti bo ménos sigur tambe a krese. Riba esei, akinan bo tin ku hasi si e remarke, no nesesariamente e ta solamente. Debí na kambio estatal. Ya? Si no ta tin kambio ainda bo por a kisas eksperensiá tambe un subida di kriminalidat chikitu, si nos por yam'el'e asina. E pueblo a sinti su mes, prinsipalmente den e promé añanan, mas insigur. Tambe e pueblo a duna un opinion tokante di e kuerpo polisial, anto kisas kirato señor Eugène tambe por bai un tiki mas amplio riba esei, den e sentido ku den prinsipio prinsipalmente e promé dos añanan nan tabata sinti ku e kuerpo polisial ku a bin konsistí dor ku Antia sa kai afó di diferente bisa agentenan òf di marechausseu di Hulanda ku naturalmente tambe mester unu no ta papia e idioma, sea papiamentu òf ingles na isla riba, dus tambe mester a adaptá na esei. Di mes e kultura di Hulanda i di nos, di e tres islanan, ta diferente, pero bo ta mira si ku último dos pa tres aña e poblashon mes ta indiká esei tambe, ku e kuerpo polisial a bai adaptando mas y mas na e parti local. Ok, awor den den e caso aki debí di tempo mi ke pasa mesora pa señor Eugène cu por ta e por duna nos tin cinco minuut mas caballeros y lastima mi mester bisa cu e programa ta seki caba y mi ke ta hopi eficiente cu e expresionnan Eugène kibo bo conta nos over di e experiencia judicial cu bo tin aki na Boneiru?

Pasobra hoe dan ook, hopi sèn a wòrdu hinká den polis, den kadena hudisial. I logístika, no? Ya, dus tur sort di kos. Fasilidat. I training tambe. Training. Pero tòg, dus e ta por tabata pensa ta kiko eingelik a pasa. I ora ami ta pensa ku por ta nos a tira muchu liye nos mes kosnan un banda. Pasobra ripará bon ku for di dies, dies, dies, tempu ku ami tabata gezagheber, Riba cada isla ta tin loke nos ta yama un korpschef, korpschef antiano. Sí. Awor aki na na Boneiru tin un korpschef Cu a caba retirá y ta e di tres korpschef. Hulandes, Hulandes. Di eh, tres korpschef, Eugène. Saba tin un Hulandes, eh, Stacia tin un Hulandes. Porta nos a tira nos hende nan un banda mucho lia. Vooral di, riba terreno di seguridad, un tin nada mijo cu hende nan cu conoce e situacion. Sí. Ami personal ta pensa ku nos polisnan antiano tabata hasi mihó trabou ku awor aki Pero no por otro, pasobra ta nan ta move den bario, no? Eksakto. Enton awor aki no tin movementu den bario. Eksakto. Sí, i si. Bo ta haña inlichtingen. Sí, i si mi por agregá algu na e lokual Jean tres dilanti, en bèrdat esei a bini dilanti tambe durante di e investigashon, ku pueblo ta sinti ku antes e polis tabata mas serka, ta tin mihó kòntròl, por a kòmbersá ku nan. Pero awor kinan cu e polis ta mas na distancia. Exacto, exacto. Kico mas bo por conta nos, men kimen debi di e time restraint den den corte, con bo experiencia ta como abogado? Con esey a bay desarrollando? Bo sa, den corte bo no ta mira dje tanto diferencia, paso wak, nos sistema di corte eindelijk den ultimo bisa binti aña no a cambia masha, dus den corte bo no ta mira cambionan drastico. Ma como ta? Laga mi bai bek tog. Mi sali abogasia un par di aña ora mi a drenta bek ya mi a kere ta yera mi a sali. Asina asina ta bai. Probecha bo bo capacidad como jurista den cuadro di legislacion nos ta den un fase cu nos tin e rapport aki un rapport extenso el a bai contribui na e proceso di referendum pero tambe nos mester bai tuma e rapport aki pa despues di referendum. Kon abo, Eugène, yu di tera, hurista profeshonal, lo lo ke mira e despues, e after referèndum, e after rapport? Kiko nos lo mester bai hasi na korekshi wetgeving den e kaminda di nos desaroyo? Pues a esei e ta un pregunta masha difisil, pasobra e ta dependé un tiki di resultado di e referèndum. Bon, either Pasobra, way, pasobra si e resultado, awor aki ta teoretisch mi ta besa. Sí. Si e resultado ta, Hipoteticamente. si e, si, si e resultado bira cu nos ta eens cu loke tin awor, e ora bo tin cu bisa kico nos ta besa cu e rapport. ok, Enton einan e rapport ta mustra bo cierto caminda pa drecha cosa, ta mustra bo e puntonan cu tin cu drecha. pero tambe si bo bisa bo no ta eens, Tambe bo lo tin ku hasi korekshon, pasobra e e kosnan aki ta lei konstitushonal, leinan den bo sirkulashon komo komunidat, di sin duda bo lo tin ku hasi korekshon. Sí, pero si bo bisa bo no ta eens, e ora politikamente tin ku wòrdu tumá un desishon, kua rechting ta bai ku Boneiru? E ora ami ta mira ku lo bini un di dos referèndum, manera primití, pa hendenan stipulá Den ki direkshon nan ke bai politikamente den futuro. Pasobra a base dje raport aki ta bon pa mi bisa esei, a base dje raport aki uniko kos ku eingelek ta mogeluk ta of bo ta keda openbare ligham of bo ta bira un gemeente, bizondere gemeente. Nada otro. Esei ta para den e raport tambe. Dus ta solomente eingelek un referendum por kambia henter e asuntu di openbare ligham. Laga nos bin bek e di esei. Despues di December of durante e proceso di informacion. Clifton, mi tin cu cera e programa, mi ta kere mi ke duna bo un palabra di clausura pasobra e tempo ta ey y nos tin cu cumpli cun'e. Si, mi ta kere mi lo mi ta kere lo mi ke cera e programa cu algun cifra cu ta comparativo. Na dos mil diesun cuarent riba e pregunta si bo ta kere cu of na sorry na dos mil dies uno na dies dies dies e pregunta a wordo haci na poblashon si bo ta kere cu lo bay miho of pio cu bo isla em na dos mil dies un em cuarenta y shete por shento di pueblo di Boneiru a indica cu lo bay mas miho e esey ta nan expectativa na dos mil dies tres a ripiti e investigashon ey y nos ta mira cu e cuarenta y shete por shento ey a baha. bai te binti tres por shento. Dus ya kaba ta bira e promé dos añanan desepshon. I na dos mil dies sinku, e último belevingsondersuk ku nos a tene na aprel di e aña aki, bo ta mira ku binti sinku por shento, un un kresementu leve atrobe, ta indiká ku nan ta verwag ku lo bai mas mihó. cu Boneiru. Loke mi por bisa tambe acerca cu bo mester wak e rapport aki, ami lo desconseha pa bay usa e rapport aki politicamente. Mi ta bolbe bisa como hende djaki banda di nos isanan cu ta comprende nos cultura, e rapport ta un hopi balansa, dus e no ta skibi door di un bril Hulandes Europeo. Anto mi ta bisa bo por wak e situacion di dos forma. Sea e glas ta mitar yen of e glas ta mitar bashi. E glas cu ta mitar yen aki, a base di e prome sinku aña evaluacion ta hopi cla. E rapport ta duna un indicacion hopi cla na unda ta e aspectonan cu tin merece mehoransa conhunto. Obviamente e rapport ta hopi cla y señor Aspis ta trace dilanti tambe. Mester scucha e poblacionnan di e pueblonan, mucho mas tanto cu a bin ta e caso te awor aki nan, y como tal ami ta lo bisa cu bo mester usa e rapport aki pa bo construi, no pa bo destrui. Si e glas ta mita rien, ban wak con ta yena y sigui yena e glas. Laga nos lag'é te ei, Señor Waley, Clifton Waley, danki, un yu di tera, laga nos bisa den nos mundo antiñano, Y, Señor Eugène Abdul, tambe danki pa bo contribucion, maske ta cortico, pero nos lo sigui, pasobra ta e rapport aki ta asina cuantioso cu bo no por deal cune den dos ora. Y no mi ke gradeci bos nan tur dos y di parti di Gerencia y Staff,